Bass du prett oder bass du net prett Kelly? Ech si prett. Ok, da kënne mer lassleeën. Ok. Haut maache mer eng Folg iwwer Laachen. Déi verschidde Varianten. Nee, mir maachen eng Folg iwwer Schwänz, iwwer Titten. Wouriwwer nach? Iwwer Vulven, zesummen an d'Bett goen. Sech erofhuelen. Sech schummen. Schamhoer.
Iwwer sech ee vun der Palm rëselen.
Penisser, Schmuckkästecher. Fotzen.
Muschis.
Eeër.
Säck.
Déi kleng Männecher am Boot. Nee, nee, nee.
Dat versteet keen. Dat do ass de vill akademesch, Kelly. Du kanns hei net mat héijer Wëssenschaft kommen. Ok, mir klären de Mystère op.

An ech konnt dee Moment iwwerhaapt net driwwer nodenken, wat hatt do mer grad gesot huet iwwer raséieren, well ech war esou, Oh mäi Gott, ech hoffen, dass du dir net deng Vagina raséiers, well déi ass bannen an dengem Kierper. Ech huelen un, du hues Vulva gemengt.
An do ginn et keng Hoer? Et gi vläicht Leit, déi do Hoer hunn, ech hu keng Anung, mee trotzdem géif ech net do raséieren. Ech mengen net, dass een do Hoer huet. Ok, fir erëm zeréck ze kommen op eise Punkt. Et gëtt relativ vill Verwirrungen, wat d'Terminologie ugeet vu Geschlechtsdeeler. Oh jo.
Virun allem, wann et ëm Geschlechtsdeeler huet, déi gréisstendeels Fraen hunn. Jo, vill Leit menge mengen ech mat Vagina einfach dat Ganzt. Vagina ass dobäi nëmmen de bannegsten Deel, de Kanal zwëschent der Vaginaëffnung an oder respektiv der Vulva an der Gebärmutter. Dat baussen nennt een Vulva. All méiglech verschidde Leit benotzen all méiglech verschidde Wierder. Wéi mer virdrun an der Intro bëssen opgezielt hunn, ginn et nämlech nach Wierder, déi warscheinlech bësse méi am ëmgangssproochege Beräich méi gängeg sinn, wéi Vagina a Vulva. Zum Beispill Scheed.
Korrekt.
Ass dat net do wou s du wëlls hin? Doch, et ginn der net mega vill. Also fir Vulva ze bezeechnen, fale mer der spontan dräi an, wärend beim Penis, do ginn et der méi. Also am engleschsproochege Raum ginn et der verdammt vill. Sou.
Am Lëtzebuergeschen, Schwanz, Vull, Jeep. Jempi.
D'Fro ass e bëssen, firwat verwende mir déi eng Wierder hei am Podcast an net déi aner? Sinn déi eng besser wéi déi aner? Ech zum Beispill benotzen de Begrëff Vulva, well, wéi s du scho gesot hues, Vagina jo quasi nëmmen dee banneschten Deel bezeechent, wärend Vulva dat ganzt Genital ass, also mat de Lëpsen, mat der Klitoris an esou weider. A souwuel Vagina wéi och dat am ëmgangssproochlech benotzten Scheed kommen am Fong vum Wuert-Ursprong hier vun dem Begrëff vun der Schwäertscheed, also quasi datt d'Schwäert, wat iergendwou eragestach gëtt, fir datt et protegéiert ass. Jo, et héiert sech wierklech net esou schéin un. Et ass net schéin, et huet e mega sexisteschen, net sexpositiven Ursprung an et gëtt keng Alternativ fir deen Deel vum Kierper ze bezeechnen. Voilà, an dofir soen ech einfach Vulva, obwuel et am Fong e medezineschen Term ass, deen awer an deene leschte Joerzéngten ëmmer méi a sexpositiven, feministeschen, awer och elo an der Gesamtgesellschaft benotzt gëtt, Fir e Genital ze bezeechnen, wat oft einfach als sou do ënnen oder Schmuckkästchen oder d'Mimi oder am Schrëtt bezeechent ginn ass a wat am Fong sou bëssen net do ass, seet ee ëmmer, Bon, deen een huet e Wutz an do do hänkt eppes an bei dem aneren ass halt de Géigendeel, do ass näischt do quasi. Oder e Lach. Oder e Lach.
An dat stëmmt halt einfach net. Dat ass e mega komplext Genital mat enger Klitoris, déi mega komplizéiert ass an 8.000 Nervenennen huet am Géigensaz zu engem Penis, deen nëmme 4.000 huet. Also elo net fir se géinteneen auszespillen, mä do ass eppes quasi an dofir fannen ech et wichteg et och richteg ze benennen. An apropos richteg benennen. Iwwregens ass déi offiziell Bezeechnung an de Bios-Bicher fir Deeler vun der Vulva nach ëmmer Schamlippen. Do stellt sech mir och d'Fro, Firwat muss ee sech fir seng Lëpse schummen? Also datt ee Genitalien huet, dat ass jo näischt wou ee sech schummt an et sinn op Däitsch zum Beispill och déi Scham fir d'Vulva ze bezeechnen an dofir soen ech och zum Beispill Vulvalëpsen, einfach fir déi Konnotatioun do erauszekréien. Vulvahoer.
Vulvahoer, jo, amplaz Schambehaarung. Woubäi ee Schambehaarung awer och fir all Geschlechter benotzt. Jo, dat ka gutt sinn.
Jo. Oder Intimbehaarung. Woubäi ech dat. Jo. Also dat. Mee intim huet dann och erëm esou eppes vun. Jo. Dat ass.
Uh, dat ass awer privat, doriwwer schwätzt een net an esou.
Jo. Jo, dat ass wouer. Ech hat ëmmer e Problem fir Scheed ze soen, well et ebe kloer war, datt domadder eng Schwäertscheed gemengt ass an dann dee Moment. den Penis den Schwäert ass deen an d'Scheed muss gestach ginn. Dono ass mer bewosst ginn, bon Vagina ass just einfach Scheed op Laténgesch, d'heescht genau dat selwecht. Voilà, dat heescht du hues d'Wiel zwëschent der lëtzebuergescher Versioun an der laténgescher Versioun fir e mega problemateschen Ausdrock. Dat ass zimlech traureg. Jo, dat ass et.
Mee wat mech genau sou traureg mécht, ass wann ee sech virstellt, wéi oft zum Beispill Scheet oder Muschi oder Vagina gesot gëtt, fir dat Ganzt ze bezeechnen, wougéint dat ni gemaach giff ginn, giff ni gesot ginn, Penis, fir einfach alles ze bezeechnen. Neen, natierlech seet en. zum Beispill Schwanz an Eeër oder Penis an Hoden. Giff nie een drop kommen fir Penis ze soen an Hoden mat ze mengen. Jo. Dass einfach absurd.
Dass einfach eppes e komplett anert Kierperdeel wat eng komplett aner Funktioun huet, komplett anescht strukturéiert ass. Jo, dass ass einfach blöd. Mee wat ech do och erstaunlech fannen ass, dass een awer vill méi oft Penis, dat Wuert an de Mond hëlt, ouni. Quali. Jo, ok, ok. Ech fannen et erstaunlech, dass een einfach méi sech traut, dat Wuert Penis ze soen, an dass et normal ass, wéi zum Beispill Scheed oder Vulva, oder dass een iwwerhaapt en e Wuert dofir huet. An also ech ka mech erënneren, déi Zäit, wou ech am Lycée war oder och an der Primärschoul, an wéi oft do pro Woch Penis einfach sou gebläert gin ass oder och Penisser un Tafel gemolt gi sin an esou während ech mengen Also fir eng Vulva ze molen muss de schon bessen kënschtlerisch begabt sin. Jo mee et ass esou präsent iergendwéi. Jo ech wees genau, jo ech wees waats de mengs, et ass wouer.
Also et seet een et einfach mat Et ass schambehaft. Anescht.
De Punkt ass, et ass net ee vun deene Wierder besser wéi dat anert, mee et ass wichteg ze wëssen, wéi ee wat nennt. Dat ass ënnert anerem wichteg, wann ee beim Dokter ass oder, wouriwwer ech elo gelies hunn, datt d'Kanner déi richteg Begrëffer kennen, well wa si op bestëmmte Plazen ugepaakt gi sinn vun Erwuessener, wat net ok ass, dass si dat kënne genau benennen, dass si net dann iergend eng Ëmschreiwung oder iergend e Wuert, wat och iergendeppes aneres wéi am Engleschen, wa Kanner bäigebruecht kréien, dass een dat weiblecht Genital Cookie nennt. An wann e Kand senger Mamm seet, et huet ee mäi Cookie ugepak, da weess si vläicht net onbedéngt, dass dat Kand grad sexuell belästegt ginn ass. Du dierfs laachen am Podcast. Du muss dann net dein Mikro ausmaachen, Kelly. Jo, et ass mer sou onpassend virkomm, op där Plaz ze laachen. Jo, mee et ass einfach sou absurd. Jo, et ass mega absurd. Laachen ass eng relativ ok Reaktioun dorobber. Dat heescht awer net, datt een déi anstänneg Begrëffer, déi medezinesch Begrëffer an all Kontext muss benotzen. Natierlech benotzt een vläicht aner Begrëffer mat senge Kolleegen oder mat sengem Partner. Also do mécht jidderee wéi e wëll, mee et muss een zumindest eng Kéier konfrontéiert gi si mat deene richtege Begrëffer an och vläicht e bëssen iwwer den Ursprong vun de Begrëffer opgekläert sinn. Datt een zum Beispill, ech mengen, ech perséinlech hu bis viru puer Joer ni doriwwer nogeduecht, dass Schamlëpsen oder Schamhoer, dass dat eppes mat Scham, mat Schummen kéint ze dinn hunn. Dee Moment natierlech, wou s de dat gelies hues, wou s de der deem bewosst bass, kanns de net méi et ausblenden an du bass esou, okay, ech kann dat Wuert net méi benotzen, well dat ass einfach net okay. Mee ech verstinn awer och, wa Leit dat benotzen an dass dat net onbedéngt eng schlecht Intentioun ass oder dass se net onbedéngt dat domadder mengen, wat et eigentlech heescht. Well du léiers jo net an der Schoul Kanner, dat nennt ee Schamlëpsen, well dofir sollt der iech schummen. Dat ass einfach nëmmen ee vu villen anere Begrëffer, déi ee léiert a wou ee vläicht iwwerhaapt net driwwer nodenkt, wat dat iwwerhaapt bedeit. Jo, a wat mer och nach dozou afält, dass ee mat Kanner soll. oppen iwwer hir Genitalien schwätzen, ofgesinn dovunner, dass et e wichtege Facteur natierlech an der Gewaltpreventioun ass, ass och well, bah, esou wéi mir Begrëffer ausschwätzen a wa mir eis fir déi Begrëffer schummen, d'Kanner iwwerhuelen dat a si wësse mol net, firwat se sech dofir schummen, mä si schumme sech quasi automatesch, esou e bëssen internaliséiert. A wann een einfach seet, okay, du hues do eng Vulva oder du hues do e Penis an dat sinn Hoden an dat sinn Nippelen, Ouni sech dofir ze schummen, léieren Kanner en aneren Zougang och einfach zu hirem Kierper. Ja, Kanner ginn eens domadder. An am Fong sinn déi, déi sech am meeschte schummen, déi Erwuessen. Jo, et ass komplett mëll, datt ee sengem Kand géif soen, dat do nennt een Fanger an dat do nennt ee Fouss an dat do nennt een Nuebel. An dann awer bei de Genitalien bemol ufänkt, esou mega komesch Begrëffer an esou. Dat ass e Pipimann, well domadder mécht een nëmme Pipi. oder dat ass e Sisi oder wat och ëmmer fir Begrëffer, also déi Begrëffer, déi Kanner géigeniwwer benotzt ginn, sinn enke anerer wéi déi, déi Erwuessener ënnert sech benotzen. Mee ech mengen, wann een net gewinnt ass, déi Wierder ze benotzen, kann et eng gewëss Hemmschwell ginn. Mee wann ee mat sengem Kand vu Klengem un dann déi richteg Begrëffer benotzt, mierkt een et iergendswann net méi. Also dat ass einfach dann déi richteg Benennung fir bestëmmte Kierperdeeler, genau wéi bei anere Kierperdeeler och. Jo, ech hunn eng Kéier vun enger Hiewamm héieren, déi hire Koppelen, déi Kanner kréien, ëmmer uroden, Wa se d'Kand dono wéckelen, sou quasi sou Wéckelgespréicher ze féieren, wou se dem Kand zielen, ah ok, dat do an dat do sinn déi an déi Kierperdeeler, esou bass du op d'Welt komm an esou, fir vu vireran, säitdeem d'Kanner kleng sinn, quasi ze léieren och, wéi se mat hire Kanner kënnen doriwwer schwätzen an déi déi Scham, déi si am Fong iwwer Sex ze schwätzen, vis-à-vis vun hire Kanner hunn, einfach scho vu klengem un ofzebauen. Voilà. Dat hunn ech clever fonnt. Esou soll et sinn.
Jo.
Et soll net iergendswann mat 13 réischt ufa, also wann d'Kand 13 ass, op eemol sou, mir mussen do iwwer eppes schwätzen. Sou wann ee vu klengem un mat de Kanner oppen iwwer déi Saache schwätzt, da gëtt dat ni zu esou engem awkwarde Moment.
Ok Tessy, elo gëtt et eescht.
Fotzeschläim!
Genau. Dat ass och nach e Wuert.
A wéi kann een dat nach nennen? Ah, Ausfloss. Oder Vaginalflëssegkeet.
Dat ass richteg. Déi rausleeft. Mhm. Mhm, ganz schéin, Tessy. Komm, de Wonsch leeft einfach raus. Iwwer eppes aneres schwätzen. Ech weess, dat ass däi Lieblingsthema, Noémie. Nee, hal op. Tessy, lo gëtt et eescht, well elo schwätze mer iwwer Sex. What?
Yes!
Hat en net geduecht am Sexpodcast. Sex ass u sech och e relativ onkonkrete Begrëff. Wat wat mengt een domadder? Mengt een domadder Oralsex, Analsex, penetrative Sex oder iergendeppes aneres? Jo, mee mir maache lo keng Folg iwwer wat heescht Sex. Neen, mir maachen eng Folg iwwer wéi kann ech esou prezis wéi méiglech benennen, wat ech mengen, fir op eng optimal Aart a Weis Ze kommunizéiere mat menge Matmënschen. Ok.
Wéi kann een dann iwwer Sex kommunizéieren? Wat ginn et fir Begrëffer? Fécken? An d'Bett goen? Matenee schlofen?
Matenee schlofen? Ech weess net, wéi dat, wéi dat konnt entstoen, déi, déi Ëmschreiwung. Dat kléngt absolut langweileg. Dat kléngt no. Jo, mee ech fann, ech fann et awer nach iergendwéi, also ech fann et iergendwéi ok. Mee et schléift een net.
Also, ech verstinn, datt d'Leit d'Bedürfnis hu kreativ mat Sprooch ëmzegoen an datt et verschidde Synonymer gëtt, fir dat selwecht ze bezeechnen, a Metapheren an Analogien, an dat ass alles schéin a gutt, mee d'Saach ass, bei Sex an alles, wat domat ze dinn huet, a Genitalien, ass déi Problematik, déi ech domadder gesinn, dass et domat zesummenhänkt, dass et de Leit wierklech onangenehm ass, Saache beim Numm ze nennen. Et ass net einfach nëmmen, Oh, ech benotze lo mol zur Ofwiesslung e Synonym, mee et ass esou, Ech fille mech mega onwuel, wann ech Vulva soen, an ech fille mech nëmme wuel, wann ech Fott soen. Also et geet schonn e bësse méi wäit wéi just Ëmgangssprooch benotzen. Jo, jo, jo, jo.
Ech mierken dat jo och, wann ech an enger Klass e Workshop maachen zum Beispill, da kommen entweder Wierder, déi mega vulgär si fir ze iwwerspillen, datt déi Jugendlech sech iergendwéi schummen an déi soen dann esou, oh jo, ech hunn dat erugeholl oder, keng Anung, fécken benotzen se och gären. Vögelen, oder si trauen sech iwwerhaapt net ze soen ëm wat et geet, an da sou, jo wann een dat dann matenee mécht, oder wann een sech dann méi no kënnt, oder wann et dann endlech esou wäit ass. Also dass dass quasi déi zwee Extremer et oft gëtt, déi awer genau dat selwecht soen, nämlech dass ee sech onwuel domadder fillt. Also heiansdo ass et natierlech och verkierzend, also et seet een zum Beispill, ech hat Sex, Voilà, fir iergendswéi eppes, wat soss vill méi, vill méi Erklärunge giff brauchen, einfach kuerz zesummenzefaassen, mat engem Saz op de Punkt ze bréngen. Also ech mengen, esou Beschreiwunge sinn natierlech och, erfëllen natierlech och e bestëmmten Zweck. Oder dass ee Vulva seet, amplaz alt gäis mussen alles opzezielen, wat dozou gehéiert. Also ech menge Vulva ass schonn relativ präzis, just dass eeben och zum Beispill rausfonnt ginn ass, dass wa Leit Vagina soen oder méi ëmgangssproochlech Wierder wéi Mouché oder Fotz, dass se ganz, ganz ënnerschiddlech Saachen domadder mengen, dass déi eng zum Beispill d'Vagina domat mengen, déi aner d'Vulva, déi aner dat Ganzt, nach anerer just De Kitzler, Also dat heescht u sech, wa Leit déi Wierder benotzen, weess een ni esou ganz genau, wéi ee Kierperdeel se da lo eigentlech domadder mengen. Jo, dat ass wouer.
An dann ass natierlech och d'Schwieregkeet, dass, also net nëmme wann s de mat frieme Persounen iwwert däi Sex schwätz, mee och einfach wann s de mat dengem Partner oder denger Partnerin beim Sex schwätz, dass de net gutt beschreiwe kanns, wat wat s de mengs, wou s de wëlls ugepaakt ginn, wéi dat soll passéieren.
Jo, also ech mengen, et ass e groussen Ënnerscheed, ob s de sees, Pak mech zwëschent de Been un oder ob s de sees, Pak meng, meng kleng Lëpsen un oder meng Kitzlervirhaut. Also dat ass einfach e Risenënnerscheed. Dat, voilà, dat ass, oder Pak un ass och mol net wierklech e präzise Begrëff fir esou Heemel oder wat och ëmmer, Kuss oder.
Dréck méi fest, dréck méi lues, jo. Wat ass mat Léift maachen, Tessy? Och.
Jo, et ass wéi matenee schlofen. Nee, et ass e bësse méi, méi schéin awer. Also domat mengt ee jo och ëmmer domat, datt een déi Persoun gär huet, mat där ee Sex huet. Also dat kléngt esou e bëssen domat, datt et net einfach nëmmen esou casual sex ass. Ja. Ah, fir mech huet dat also eng mega ekleg Konnotatioun vun irgend esou eng Konnotatioun vun oh, ech wëll ech wëll Léift mat der maachen an so ganz vill Virstellunge vun so Also Ah, een manipuléieren oder Erotiséierten. iwwerrieden oder wéi? ja an so romantiséierende Virstellungen, déi oft och mat einfach Oder so enger Art vu virgaukelen.
Männlechkeet äh, verbonne sinn. Oder och virgaukelen, dass een eppes empfënnt, just fir een an d'Bett ze kréien. Ja, e bëssen esou.
Ja, ja, ja. Okay, déi Konnotatioun hu ech guer net. Ja. An also dat ass et. Ech mengen, all ënnerschiddlech Wierder huet fir jidereen halt eng aner Konnotatioun. Mm. So. An also de Grond, firwat mir zum Beispill am Podcast soen, dat ass e Penis, ass well halt dat déi geläufeg Definitioun ass. An dat ass eng Vulva, dat hu mer elo scho genuch erkläert. Mee zum Sex zum Beispill, ech fannen, fir mech aus all deenen ënnerschiddleche Wierder hunn ech einfach Sex hunn. Als déi am neutralsten nach wouer geholl esou, well also ech fannen op al aner Art a Weis kanns de et iergendwéi falsch maachen oder iergendengem op d'Féiss trëppelen oder wou iergendwéi een seet esou öh mee dat ass a mengem Kapp mat iergendwelche Konnotatioune verbonnen, déi ech net als angenehm empfannen oder dat géing ech ni soen an jo. Jo, et ass méi, et ass manner virbelaascht einfach. Jo. An Et huet och fir mech eppes wierklech Befreiendes, einfach déi richteg Wierder ze benotzen, well s de einfach vu klengem un nogeluecht kriss, net déi richteg Wierder ze benotzen. An dann bemol ass et esou, ech schumme mech net, ech stinn dozou, dat si sou heesche meng Kierperdeeler nu mol, ech nennen déi richteg Wierder. Also fir mech huet dat wierklech och eppes. Also fir mech dréckt dat och einfach eng oppen Haltung par rapport zum Thema insgesamt aus, dass net nëmmen, ja. dass eng bestëmmt Approche par rapport zu Sex a par rapport zu sengem eegene Kierper, et net vu sech ewechdrécken, mee ze soen, voilà, ech stinn dozou. Jo, mä jo ech mengen dass fir vill Leit et ka mega empowerend sinn, also quasi positiv bestäerkend, wa se Saache kënne beim Numm nennen. Oder och zum Beispill bei Leit déi trans sinn oder intergeschlechtlech oder net-binär an iergendwéi och mat deenen, Bezeechnungen, déi quasi een an dem Biosbuch liest oder och am Mainstream, well ech, also ech fannen zum Beispill Vulva ass och e Begrëff, dee relativ elo awer an de Mainstream iwwergaangen ass, déi sech mat deene Begrëffer net kënnen identifizéieren oder einfach hir Kierperdeeler net wëllen domadder bezeechnen. An et do och an der queerer Community zum Beispill ganz vill nei Begrëffer fir Genitalie gëtt, wéi Déckklitt oder Peni Vagitus. Oder zum Beispill, ech hunn eng Kéier e Transmann kennegeléiert, dee vu sech aus, also hien war däitschsproocheg, gesot huet, jo okay, dat ass halt meng Muse an déi ass halt männlech sou. Mee fir déi Persoun war halt Muse zum Beispill en empowerenden a positive Begrëff. Jo, also ech mengen. Ech soe elo, dass déi souzesoen medizinesch offiziell Terme fir mech eppes Bestäerkendes hunn, mee an engem éischte Schrëtt oder fir verschidde Leit eeben am Generellen huet et iwwerhaapt scho seng Genitalien ze benennen an net einfach nëmmen ze soen am Schrëtt oder zwëschent de Been eppes Bestäerkendes. Also dat ass scho méi wéi vill Leit iwwerhaapt maachen. Jo, jo, jo, absolut. A virun allem och bei Kanner ass heiansdo esou d'Haltung, dass een d'Kanner vu Sexualitéit iergendswéi wech hält, doduerch dass een esou kannereg Begrëffer iergendswéi nach verwennt. Also et ass wierklech insgesamt keng sexpositiv Haltung, well et de Message, en impliziten Message natierlech, et ass net explizit ausgeschwat, mee et vermëttelt en impliziten Message, dass Sex eppes Schlechtes ass. Eppes Knaschteges a Genitalien, eppes woufir een sech muss schummen. Voilà. A wou een héchstens driwwer schwätzt, wann et da mol ëm Hygiène oder Gesondheet geet. It's not true!
Not true!
Korrekt.
Korrekt. Jo, op jidde Fall, also mir géingen eis natierlech och dofir interesséieren oder eis freeën, wann Dir eis sot, wéi Dir déi Begrëffer gesitt, well Also mir maachen dëse Podcast jo net fir eis selwer. Natierlech ass et eis wichteg och ze héieren, mat wéi enge Begrëffer Dir Äerch wuel fillt, wéi Der déi Saache fannt, déi mer soen, wéi wéi Der et fannt, datt mer Begrëffer benotzen. Datt mer iwwer hat schwätzen. Wéi fannt Der dat esou? Solle mer vläicht. Ophale mat schwätzen? Eng hallef Stonn Musek senden amplaz.
Virun der Musek komme mer awer elo nach zu enger vun eise Rubricken.
Ass dat normal? Ass dat normal? Ass dat normal?
Ass et normal, Gleitmëttel ze benotzen?

Mee Gleitmëttel ka Sex allgemeng méi angeneem a méi einfach maachen. Wann ee Gleitmëttel keeft, sollt een drop oppassen, datt et waasserbaséiert ass an net uelegbaséiert, well Ueleg verdréit sech net sou gutt mam Latex vun Kondomer zum Beispill an déi kënnen da räissen. Gleitmëttel gëtt et mëttlerweil a richteg ville Variatiounen, souguer bio a vegan. Do ass fir all Mënsch eppes derbäi. Et ginn awer Leit, déi soen, si benotzen net esou gär Gleitgel, well se da manner spieren a manner sensibel sinn. Do ass Spaut eng super gutt Léisung. Am Ufank schummt ee sech vläicht e bësse viru sengem Partner oder senger Partnerin ze späizen, mee dir kënnt et jo mol ausprobéieren. Ass et normal, wärend dem Sex op eemol nëmme ugeturnt ze sinn a keng Loscht méi ze hunn? Jo, et mengt een ëmmer duerch Filmer a Pornoen, datt Sex sou eng steil Kuerf no uewen ass, wou een ëmmer méi Loscht openee kritt an dann hält et mat engem Orgasmus op. Dat ass décke Quatsch. Ganz ofgesinn dovunner, datt net all oder och vill Sex net mat engem Orgasmus ophält, ass Sex kee lineare Prozess. Dertëscht passéieren alt mol witzeg Saachen, et muss een op d'Toilette, et wëll een iwwer eppes schwätzen oder et kritt een Honger, soit Dir verstitt wat ech mengen. Sex kann intensiv sinn oder och net, lues, haart, zäertlech, traureg, Spaass maachen oder just mol grad esou d'Langweil verdreiwen. An dat kann sech och alles innerhalb vu kuerzer Zäit, wann ee Sex huet, veränneren. Also ass et absolut normal, wann ee sech wärend dem Sex op eemol nëmmi ugeturnt fillt a keng Loscht méi huet. Wann een dann nëmmi weidermaache wëll, soll een där Persoun oder de Persoune mat deenen ee Sex huet dat matdeelen an déi mussen dat da respektéieren. Ass et normal sech net ze verléiwen? Jo, dat ass normal. Et gi Leit déi sech seelen oder ni verléiwen. Doriwwer gëtt awer am Fong net geschwat, well ëmmer ugeholl gëtt, dass romantesch Léift a romantesch Bezéiungen eppes ass wat all Leit wëllen a kënnen. Deem ass net esou. Verschidde Leit bezeechnen sech zum Beispill dofir mat dem Begrëff aromantesch. A, Déi Virseel peescht net, also quasi net romantesch. Wat awer net heescht, dass si keng sexuell, frëndschaftlech oder familiär Bezéiunge wëllen hunn. Wann ee par contre keen oder wéineg Interesse u Sex huet, kann ee sech mat asexuell bezeechnen, also quasi net sexuell. Dat heescht awer net, dass asexuell Leit keng Bezéiunge féieren, keen Interesse un Intimitéit a Kierperkontakt hunn oder net awer a bestëmmte Situatioune wëlle Sex hunn. Asexuell, genau wéi aromantesch, ass en Iwwerbegrëff fir vill verschidde Leit an eng Selbstbezeechnung, dat heescht, et decidéiert ee selwer, wéi een dat fir sech definéiert an auslieft. Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och.